Tinokudokedzai hee mabuja akanaka atauya anonhau dzanyasi zuva rechimakumi mairi mumwedzi uno hwaiye kubvumbi. Kaiti tandewo kunyepai ipapa mm. Nyaya yagonetsa ana Jonathan Moyo yokuti David Kortati akaramba kuenda ikoko rari yawanga wanayo zuva rokuzvitonga kuzere riya mm, waakutoita ipapa kutoti chabangu amudzinge pokare kukanzuru ko rekai tigoramba takaringa nokutoti a watoita kunodza idi masoko okuti warambe wachipotsera kuti kwaiye david kotati ari pechisvinu chaari kuita pokari ari kuita zvinhu zvochisarura ganda kwaye nokuti akanga penge ari murwi wenguva yasmith pakaita kuoma chaiko ticharamba takaringa kuti zvinombopera zvakaita sei akange ari MP wokuMberengwa yekumabuda zuva Mberengwa East pachirungu hama dziripi Dube haa idi akutobvunza ipapa kuti hama dziripi nokuti akapfaka akagwarashiwa anotsaona yomugwagwa aizikana nokubhururuka kubhururuka kusvinu nomotika zvokuda kusvika makiromita mazana mairi chaizvo achibhururuka achitemba kuti motika yache isvinu kuno akabva atadza kusvika kuuyo makuwerera wanga inayo wo independence yam wa wanotonga muguta roharare wana mafume waari kusaya kuti woita sei ipapapa nokutoti mapurisa awo nyasi adokerera ari kutorana nozvingoro zviri kupushiwa newanhu wachitengesa tengesa kumabhanana ano kumaranjisi noinei ah yakomana pakaita kunyangariwa chaiko waagoti iwo kwaitoda kumisa chirwere chokorera saka taita kusunga vanhu vakaita kudandi tichivatorera zvingorozvo a ah, idi heno nayawe apawo mapurisa agoburika achiti ya tasunga vanhu vanosvika makumi matanhatu nowashanu 65 pachirungu Kwaiva vanhu ava vatiri kuvati vanhu vatabata nomhosva yokuti vanga vachichinja mari zvisiri pamutemo aah imi regai tione kuti zvinombopera sei tiri kuziya hedu kuti vachabuditsiwa makunokuno evanhu nokuti paribe kana chibodzi ipapa chinonamira pane mhosva dzavari kupuwadzo Umwe weZanu PF ari ndiye mumwe wevanhu vane mabhazi akawandisa muZimbabwe oinda Africa aye anonzi Mukumba aah kwaiipa paakuendesa nemubiyache kudaro dzimhosva kuti kwai mubiyache agoba mari inoita zana nemakumi mana nenomwe wezviuru zvemari yekuAmerica mukambani yavanga vari kuseenza wese. Kuno heno kuti zvichaita sei iye mbuya cheyu kwaya anonzi Peter Gondo ndiye ari kunzi kwaya agoba mariyo regai tigoona asi kuziva kwedu VaZanu ava panenge paine zvimwe zvinenge zvichiitika kuseri zvinoreketiwa ba zvinozondoburitsewa yaa nyaya yakaita kudandi ndichakunyepai kana paine zvimwe zvinenge zvaburika kuno vanhu gumi nomubodzi wasungiwa nyasi wari kusanganisira wekuChina wairi mumwe anozviti mufundisi wekuCongo wari kunzi iwo wagotora mumwe munhu wekuChina wakamupfikira kwaakutotanda kuti tipei mari kuti timuburitse kwaiva wanga watoda ipapa mari inoita zviuru zana nemakumi mairi chaiwo zvomari yekuamerica kuti wamuburitse mm, mm. izvi tinondozviwerenga zviri zvokusasa Africa kam kuno kana zvatouya medu muno paita kunyangariwa chaiko kwaburika ipapa kuti kwai mugwicho wamunangarwa Collins agowaka muzinda wobaturo zanupf kunzvimbo yoShurugwi ya idi zvakaita kunaka wari kuita kaa kuti goridhe riri rinyatsokembeka zvesvinu wanyatsokomba wachiziva kuti aiwa umu ndomedu umu ndikaitione ipapo asi wamwe wanorika zvinenge zvichiitika wagoreketa iwe kuti eo Goreka yashishidziwa munhu uyuyu ndi engineer ba mugwaro rinoringa kuti ma engineer mbanani kwai tatsvaka zita racho tikarega uri boya umm regai tigoona kuti zvinoperera kupi ipapa ticharamba takaringa kana chiri chokwadi kunzvimbo yoNorton muZanu PF vachitungamirwa naiye Owen Mudha Ncube vagoreketawo kuti kwai kuno muChina aisa fekitari inonhadzira fotereza imomo asi chatonetsa wanga wakatoisa maribhoni okucheka cheka aya kuti kwai zvitsva zvinyowani zviri kuvhuriwa asi palibe kana chibodzi chataona chiri kuratidza kuti ndo chinenge chichiseenzesiwa aimi hmm. vari kutsvaka haopen vari kutsvaka kukuwachira mari tikai tigoringa kuti inopera yakaita sei ipapo bhurigadiya generari yokupfayu shadreki vezha aa kwai aiwa amezhiwa akaisiwa paheroes eka ndopaachaikiwa tikai tigoona kuti wanenge wachimbopera wakaita sei ipapo Wamturi Ncube kwaipapa watovhunduka kuti ewo zvii zviri kuitika nokuti wanyepiwa kuti aa zigi renyu iri risati raburika ratogwa ipapa apa ratotanga kutogwa nomanhede chaiwo chaiwo zvokutoti aa heno kuti richapona chere izvozvi ndozvichaita kuti varege kugoriburitsa zigi ravo iri takazviziva isu kuti maitire avari kuita ayaya paribe chisvinu hanzi atovhunduka kuti a ah, sei zviri kuda a ah, zvakaoma ukuwo zimura yachiburitsa manje kuti izvezvi vanhu vari kupuwa vari kutora mari vanhu vanenge vachitorera mari dzokutambira dziya payers un pachirungu vanhu vanenge vachitambira mazigi anotandira pamazigi mazana Tanhatu nemakumi mairi noribodzi 621 pachirungu ari madhora makumi mana chaiyo unobva watoona wototi aa pakaita kunyangara ukaona ari madhora makumi mana pamusika wawo kureva kuti madhora anenge atodzikira pokare kaa kumusika wewamwe vanhu ndikaitionedu kuti zvinopera zvakaita sei Tolinga dzomutambo ipapa tiri kufara kuti kuBritain kwaye anonzi Tawanda Blessing Chirewa aa izvezvi atonyepa vanhu kuti Chirewa ndizvo zita rangu manje nekutoti apinda kutambira chikwata cheWolverhampton pekutanda tiri kumurwera manja tiri kumurwera manja tiri kumurwera manja tichiimba kuti zvichazoita kuti zviitewo zvisvinu kwatiri. Uku Peter Nsukuzonke Ndlovu akaita ndiye mutema wokutanda kubva kuAfrica kutamba kumitambo yoEurope kuEnglish Premier League kwaiipapa. Aa ndiye anenge akatungamira pari kuunziwa mukombe weEPL muZimbabwe kuHarare kuBelgravia Sports Club musi wochimakumi mairi noshanu mumwedzi uri uno watiri tiri kuramba tichizvitenda tichiti zvisvinu izvi dai zvatoenderera mberi ndokugona uku apa tikalinga zvanyasi nyasi palibe adyiwa palibe adya mumwe fc platinum nobikita minerals dzaita tiri tiri zpc caliban warenero movers green fuero noherentals yada nochegutu pirates wese mazero mazero mazero haa ah, zvinotonyadzisa apa mangwana Manica Diamonds inenge yakaringana noCaps United yaFarage Rozanpiev. Highlanders Bosso iri kuhwapurirana noChicken Inn. Yaa, regai tigoona kuti ana Bosso wachaja chere hukudzi tinenge tichikunyepai kuti zvinenge zvichitekaira sei kuhwange kwai tinenge tiripo pokare nongezi platinum tichiringana nokuenzana masimba ipapo dynamos dimbare kurufaro kwai inenge ino tel one tikai tigoona kuti vanenge vachizviita sei wana mambo wokubulawayo bulawayo chiefs vanenge varipo vakarumana noiwo wosimba bhora heno kuti ana mambo wanosimba chere rokukunda wakomana wosimba tichakunyepai kuti zvinenge zvapera zvakaita sei apa ngatichiringadzirike tikapasi rese Kwahi kuno mumwe ane makore makumi matatu nematatu muSouth Africa ari kuchema ipapa kwahi akabiriwa agodyiwa mari inoita mamiriyoni mairi omari muSouth Africa yaanga abhadharwa kamu kuti akavhiringidzwa nemotika pamugwagwa iyo road accident fund pachirungu kuno heno mari iyo kwahi yagwesiwa kune imwe haa imi pakaita kunyangara. apawo bhangi racho warikunzi wagosiya mari iyo ichienda karikiriki hwii kumbomira zvaunoita nokudzibata nokudidi kunoheno kuti zvichapera sei ticharamba takaringa ipapo tinenge tichikunyepai apa hwogauteng hwohurumende yegauteng wagoti ivo taakuda kutoisa tavada kuisa munhu mokuti vanhu vapinde zvimbuzi pese pese pokare no mokushambira hehe kuti vanhu vari vedzimba vanogara mumugwagwa waye wakona kugopota vachienda kosamba imomo vachipedza voburika vachienda koshamba vachipedza voburika vachienda muchimbuzi chisvinu chakanaka wapedza woburika ndokuti zvinhu zviite zvisvinu aiwa tiri kuti zvisvinu izvi pfungwa yacho aiwa iribe kuya iribe uyanga yakanaka chaiyo kuzambia kambani inoita zvekutakura vanhu vachiseenzesa mafoni yourendo kwaiwa haa yaita urendo ipapa yakuenda kumaziva ndadzoka kuribe chisvinu kwai yatopfikiwa paye zvakutorwadza idi kuti zvakaoma izvoo mumwe anotamba mutambo wokunodza pfungwa wochess anonzi Tunde ona koya kwaipa paaita kutamba mutambo uyu aribe kumbomira maawa anoita makumi mashanu nomasere 58 pachirungu kuNew York kuAmerica tikumurera manje achiti zvisvinu dai aenderera mberi kupedzisira tirimo muAmerica mo Joe Biden kwaiipapa eh, hurumende yacho yagotoreketa kuti riya wabisa zvokuti wanhukadzi wanhurume waakutanda pokare kunditoti munhu kana chiri chimbuzi kundopinda mese imomo munobatana ma imomo mozoona kuti uri kupinda kupi nokudii nokudii aidena yawe pakaita kunyangara Regai tigoona kuti inopera mushe chere iyoyi ndozviri kurambiwa nana Trump ka izvi. Apa iyo America yabva yati tichaendesa mari inoita mabhiriyoni makumi matanhatu kuUkraine, mabhiriyoni makumi mairi nonhanhatu 26 pachirungu kuIsraeri kwaiipapa nemabhiriyoni masere kunyika yoTaiwan kuti wabatsirike wayamurike ah dai wandoti kuwirawo kane kabodzi mbichana kabhiriyoni kabodzi zvako tanhadzirisawo zvinhu kuti ino ino tipfumpure takawanda tikai tione kuti zvinopera sei ipapo ko svondo rino mabujai varikai tidipfame ndini wenyu mhandiwewo nhau